kyɛ sɛ yɛbɛkasa koraa na kyɛ sɛ yɛbɛdi kan ada Nyankopɔn ase papa Nyame nhyira wo eii. Na ano eyi tse mfii, na kyerɛ sɛ ade a esiiɛ no, na ɛboro adwene ne nteaseɛ so. Ewiem tse nwann. Eii!
Afei amanfoɔ se, Eii, dɛ wei deɛ ɛyɛ dɛ ɔyɛ biribi wɔ wiase. Obi bɛbisa me sɛ, Na wo nua yi, wakyekyere anaa? Wakyekyere ato, wakyekyere ato baabi anaa? Na mese, Daabi, wei deɛ ɔnim ho hwee. Ɔnnya nkyekyere, ɔnkyekyere hwee. Na kyerɛ sɛ deɛ ɛyɛɛ nwanwa ne sɛ, Eii! Kurow wura no ankasa mu. Eii! Ti mi tutu ne nan pampampampampampae. Yɛnkɔ te mɛ ti ayɛ sɛ Asante hemaa no ankasa mu na Nakonadu yi adɔm ɔtɔ so mmiɛnsa atumi bɛbie herbal clinic mu sumi na so adeɛ bi te sɛ yɛn na ka grace gift deɛ nkɛdeɛ nkɛyɛ ka nkɛyɛ ka ho Oh. ne yɛhwɛ sɛ food and drugs board foɔ nso so tumi de wɔn animonyam bɛtaa akyire Mesi mehu baako hwɛ mɛhu policefoɔ mmienu ahodoɔ nko ara 60 Hyɛ Northern Command sogya panyini paa nyina na kyɛ sɛ ɛboro adwene kyɛ hwɛ yɛ pope nyinaa baa bi ahemfo atitiri ɛka ne agya why keme boss ei ei ei.
Ɛna ekuro wura ɔhemaa no ankasa so n'ankasa ɛba ɛbaeɛ. sɛ sɛ ɛde baabi a ɛsɛ hospital no a Asante hemaa bɛbie no sɛ sɛ ɔde ɔnya duru Oshima no nso pɛ hospital a Asante hemaa bɛbie no sɛ sɛ ɛno na abɛda so Ae. because sɛ sɛ ɛdin no yɛ ɔhemaa dea hospital no abɛyɛ ɔhemaa dea Ae. hospital no adeɛ Asante hemaa bɛbie ɔnya wonya duru Oshim school junction no a Anaa deɛ ɔduru abua kɔ akɔfori dua gawo filling station hɔ a wo so wopɛ hospital no a Asante ma bi because ɛntaa nsi. Na wɔn nkoa koraa na ɛbɛkyerɛ wo saa ɛnyɛ wo koraa na abɛka akyerɛ wɔn. Woahwɛ big companies a amanfoɔ si na Grace Gift ɛna da biara yɛka no sɛ nipa bi adwuma bi a woyɛ biara no di no korɛ yɛ no yie wo nwuma pa Ɛbɛdi w'akyi. Ɛbɛdi w'akyi. Deɛ wobɛyɛ biara, ebi anka sɛ ɔbɛbu ho atɛn. Enti adeɛ bi a woyɛ no asase yi so bia, hwɛ asase yi so na hwɛ eighteen fa adeɛ ɛsiiɛ. Hwɛ mpanyinfoɔ ɛbaayɛ. Adeɛ ebi nsii da sii yɛ ada no. Na kyerɛ sɛ ɛboro adwene ne nteaseɛ so. Na wɔ si yɛhunu sɛ Grace Gift asase so no, Asante hema ade nan abesi so. Nhyira nko ara. Mpanyinfoɔ de wɔn nan abesi so yi de seesei na ɔsɛ woduru adama na yareɛ no ɛhye wo. Ah ɛnyɛ afe na yareɛ no bɛ nti nneɛma esi no efiri eighteenth no so kɔ nneɛma esi no ɛboro adwene ne nteaseɛ so te sɛ deɛ amanfoɔ se Doctor Grace Body seesei deɛ wakɔ gye abɛ saa deɛ ewu bi kɔ yɛ sɛ wo ba a yareɛ no yɛ ehye mu. Wei deɛ wɔn ka ma wɔn nka. Seesei na wɔn ka yɛ bɛ ma wɔn aka because me ankasa koraa na ɛboro m'adwene ne me nteaseɛ so ɛna seesei nso no na kyɛ sɛ yɛ bɛ srɛ herbal practitioners no. Nyame aboa. Wohu sɛ mom yɛ ɔkɔmfanɔkye. Sɛ yareɛ bi mu yɛ den sɛ deɛ yɛ a yɛbɛ refer de akɔ hɔ nom. Wohu sɛ private hospitals no wɔn te wɔn ho ase. Herbal foɔ no Nyame aboa. Yɛn nso yɛka sɛ sɛ abibiduro foɔ yɛn nso yɛ deɛ yɛn nso yɛ ɔkɔmfanɔkye. Ɛnyɛ wo koraa na kyɛ sɛ ɛno ara ne sɛ ɛkyerɛ wɔn nso a na wɔn a transfer kɔ. Wo deɛ refer fa bra Grace Gift because sɛsɛ Nyame aboa. Deɛ wɔ yɛ females ward, deɛ wɔ children's ward, deɛ wɔ special ward, deɛ wɔ males ward, deɛ wɔ ward asa wo deɛ adeɛ bi kyerɛ wɔ adwene so pɛ. Machines wɔ hɔ kama a ɛno no ɛbɛboa ama yɛn nso yɛn ahahama no sɛ wɔ sɛ nipa korɔ no yɛ ma no oxygen a yɛ wɔ hahama wɔ hɔ nom a yɛde bɛ nubilise no kama sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛhu sɛ natural. But yɛn nso so yɛde rekɔ abɛɛfo kwan so ama amanfo ahu sɛ ahahamannuro no, tumi wom. Ɛno na Nyankopɔn se yɛmfa nsa yareɛ deɛ a, sese Nyame aboa, ohwim abɔnten so. Yɛn nso yɛnya, yɛn nso yɛkɔ mfa no kyɛ abibiduro fo ei, Nyame aboa. Nti deɛ ɛboro w'adwene so a, refrɛ fa bra Grace Gift Offer. Fa number no to dwa na yɛnka abrɛ wo akata w'agyapadeɛ so hint adeɛ ketewaa bi. Ahahan bɛdi Wosan bɛ drop bio. Ahahan no a wode wo nan aka na aka no. Na aka atwom no. Wo brekyi a.

Ah, tra so. Eh, so onyame bɔɔ me ano no. Nti, ɛno ara nso na ɔde bɛba Sam City, ɔhema asopito no, ohwim sukuu Johnson na oburoni meɛnkɔe. Sɛlo 246. Sɛlo 246. No, no, ɛnɛ maame yi a eh, suruk pe yɛn te yɛ a wɔbaa yɛ yi. Ebi ɔda mpa so ɔsɔ ɔhwɛ kɔɔdwoɔ.

Eight seven. One eight seven. One six one. One six one. Asante Abua kɔ Koforidua ɛna afei wɔ Hwim sukuu mm. Johnson. Mm.
Aberewa kata biribi so. Mo so wayɛ dɛ. Mɔmi ɔsɛ fɛ sɛ ɛɛ fa ne di pa yɛ ɛɛ mpamokyɛw yɛ srɛ nananom ɛne die kakra kasa aberewa kata ɔkyɛ ɛno ne di paa ne yɛde yɛ dɛ. A yɛ ka obiara bɛ ka yi. Na mɔmi ɔsɛ nipa tumi gye ɛho akyingye o. Naka. Wo deɛ woahwɛ sɛ saa ahaban yi da fam o, awia bɔ pɛ na ade hɛ, enwini tɔ a na aka amoa. Eti yɛn tena ase dinn mmisa sɛ deɛ bɛn nti na ɛyɛ saa? Ɔn sɛ the way te asɛ magnet because wode wo nsa ka a na aka amoa. Onipa bɛhunu saa adeɛ wei atwam akɔ. Wohu sɛ nipadua no yɛwɔ akwaa bi a ɛdi mu paa a ɛwɔ sɛ nipa hunu saa adeɛ no. Akwaa yɛka sɛ akwaa bi di mu a, yɛwɔ akwaa bi a sɛ ho ka a na ɛfie gya adu mu. Ɛfie yɛ mbro. Dɛ sɛ asɛm asi papa sɛ sesie paa wo maame bi akɔ hospital na yɛka kyerɛ no sɛ wanya kidney stones a, efie hɔnom no, kyerɛ sɛ asomdwoe nni hɔ. Da. Yɛka kyerɛ wo sɛ nnipa no ankasa ne berɛboɔ no, haw aba ho a, hwɛ amanneɛ ne adwendwene a ɛbɛkɔ akɔtɔ nnipa so. Yɛka kyerɛ wo paa sɛ nnipa no akoma. Problem bi aba ho a, wo de woahwɛ problem aba fie. Enti sɛ yɛka sɛ akwaa a ɛdi mu a, yɛwɔ akwaa bi wɔ hɔnom a ɛho ka a, ɛho asɛm yɛ biribi a ɔwɔ. Saa pɛpɛɛpɛ nso na yɛwɔ hahama bi wɔ hɔnom a, ɛno nso wɛke fast. Sɛdeɛ Nyankopɔn si bɔɔ saa ahaban no, ɔbɔɔ no in such a way sɛ saa adeɛ no, ɛyɛ nneɛma fast. Nea na nananom pɛ nso, na saa ahaban no, yareɛ a ɛba saa akwaa a ɛdi mu no, ɛno na na wɔde yɛ adwuma. But na. Yɛbɛse nnɛ no, yɛnnim adekodeɛ nti a yɛn nananom na wɔde saa ahaban no yɛɛ adwuma. Ɛno na ɛwɔ sɛ nka wɔse yɛnkɔ aboa ntɛtea nkyɛn, yɛnsua n'akwan, na yɛnhunu nyansa. Yɛhwɛ sɛdeɛ ntɛtea susua pa ara a, wɔtumi yɛ bɔkɔbɔkɔ, wɔtumi pɛ aduane die. Na ɛsɛ Nyankopɔn pɛ sɛ ɔma yɛhunu sɛ yɛn nnipa no ankasa yɛwɔ nneɛma sua pa ara o. Ahaban no dedada fam hɔnom ara dɛhɛdɛhɛ kamakama, onipa ntena ase nsua saa adeɛ no, na wanya akomayareɛ na ɔde nam. Yɛse no pancreas problem aba mu. na ɔde nam. Yɛse sei brɛboa yi se na ɔde nam abere a aberewa kata w'agyapadeɛ yi so ɛwɔ hɔ. Monhwɛ.
Barima no se me barima mu ayɛ mmerɛ o na aberewa kata w'agyapadeɛ so ne yini ɛwɔ hɔ. Wɔbi se me deɛ mewɔ low sperm count na aberewa kata w'agyapadeɛ yi so ne yini ɛwɔ hɔ nom. Ɛsamokwan ho pa. Saa ɛno na Doctor Grace Boadu ama w'ate aseɛ se yɛka se yɛde ahaban bi reyɛ adeɛ a yɛnfiti prɛko pɛ mɛka nkyerɛ wo sɛ aberewa kata w'agyapadeɛ so yɛde yɛ sei o. Yɛrema w'ahunu sɛ deɛ nti a. Ne yɛn nananom, na wɔtumi de treati diabetes, na wɔtumi de treati hypertension, na wɔtumi de treati kidney stone no kyerɛ sɛ ahaban no ɛyɛ very sensitive, nti ɛyɛ adwuma ntɛm. Wode yɛ aduro no ara, the way no a wode wo nsa ka a ɛyɛ no, saa pɛpɛɛpɛ na ahaban no yɛ adwuma. Saa pɛpɛɛpɛ nso na ne nyini no yɛ adwuma. Na ɛdeɛ bɛn na ɛwɔ mu nti a ɛyɛ saa? Ɛkuta calcium. ɛkuta magnesium, ɛkuta phosphorus, ɛkuta vitamin B6. Saa nnuanonuro yi a ɛwɔ mu no, ɛno na ɛboa ɛma no yɛ adwuma ntɛm saa. Yɛbɛsrɛ sɛ wode aduro bi reyɛ adwuma a, hwɛ hunu sɛ ɛdeɛ bɛyɛ pɔtee na ɛwɔ saa ahaban no mu nti a wode reyɛ adwuma. Ɛsiane sɛ nipadua akwaa no yɛ adeɛ a yɛmfa nni agorɔ, ɛno nti na yɛaka sɛ Grace Gift deɛ aba abɛyɛ kɛseɛ ma mabiridofoɔ nyinaa. Wo deɛ mese sɛ adeɛ bi kyere wo so a, refɛfa bra Grace Gift na hunu nneɛma a ɛrekɔ so wɔ Gracegift abɔnten no so na wohu sɛ biribi wɔ wiase. Sisi a deɛ wode abibiduro kɔ different level o. Yɛde kɔ different level koraa. Kyerɛ sɛ wowura OPD hɔ a wotumi sɛ biribi wɔ hɔ. Ɛna wei nyinaa akyi no yɛnyae atete atete no o. Hwɛ. Yɛgu so. Sisie no yɛretetew. Wɔma funu no yɛde yɛ adwuma. Okay.
Ɛwɔ sɛ yɛyi yareɛ no de ma dan a, yɛbɛyi de ama dan. Sɛ wo sɛ asoro wɛn akyɛ wo paa na wo tiri wontumi nyɛ no hwee no, wo ba yɛyi ama dan. Na woahu environment na wotumi sɛ biribi wɔ wiase. Yɛmfa ayarehwɛ no ɛndi agorɔ. Ɛno nti na yɛaka sɛ wo deɛ ɔyɛ herbal practitioner mpo na yareɛ no boro so a, refɛ fa bra Grace Gift na hunu sɛ biribi wɔ wiase. Ɛnyɛ bosom, ɛnyɛ hwee. Ɛnyɛ ɛno nso nti na yɛgya nkyeatoɔ no. Yɛgu so so nkyea no because ɛno na ama Grace Gift

kama yɛyɛ natural foods a biribiara yɛ kama yɛ wɔyɛ snack bar a sɛ wobɛda hɔnom a ɛnyɛ afe kyɛ sɛ woda hɔnom a ɛsɛ na woda wɔ hotel because deɛ wohia bia wobɛnya yɛ ma amanfoɔ ahu sɛ apɔmuden yɛ adeɛ a ɛho hia ɛnsɛ sɛ ɛdidi agorɔ maka sɛ wodeɛ wopɛ sɛ wohunu biribi a hɛda berɛ a ɔhyim abɔnten so wode bɛhyɛ kɛkɛ ne kɔ wode bɛtena snack bar a wokɛkɛ bɛtɔ pae one cedi wode wotɔ pae one cedi anaa wode hyɛ ne ɛkɔ so na wohyɛ adansedie Na wohyɛ wɔn mmoa a wɔde ahyiri mmɔn bae no ma sɔre. Wode de wayɛ mmere wo bofa so bosu asɔre a wonante kɔ, na wo nso woatumi anya bi a ɛda ka na woahu sɛ Nyankopɔn abɔdeɛ no tumi bi wɔ mu. Mema Dɔkta Gabriel kasa kakra wie a, makyerɛ amanfoɔ no yɛ bɔne a yɛredie. Wɔn a wɔwɔ yareɛ bi a wɔde awo wɔn mma a wɔntumi mma nkora no hu natural remedies a ɛwɔ sɛ wɔyɛ ama ɛnna bi ani afira, ɛnna bi anya diabetes, yɛbɛka ho asɛm kakra ama awofoɔ no ahunu haw bi a Yɛde rema yɛn mma no. Ɔfafa dada no to dwa wie na dɔkta agya. Dɔk wo bɔ adwuma. Nkruma adwuma deɛ yɛ na nka. Bɔfo Gabriel.
Ɛɛ. Wo so wo deɛ no wo line baabi a wo nam adidie mo ni wei ma mo ni wei mo nyɛ sei ma mo nyɛ sei wo so de boa papapapapapapa. Ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛ ɛnɛra. Wɔabɔ kube abɔ abɔ nam sɛ seesei deɛ ɔtɔn kube. Hwɛ sɛ na dwumaso a kube no ɔde di wɔ hɔ no nyɛ asɛm nkumaa. Hwɛ! Ei, dɔkota wei. Nhyira nka Awurade sɛ ɔntua obiara fufuo deɛ.
Sɛlo two four six. Zero two four six. Faaf wan.

eight seven. One eight seven. One six one. One six one. Ɛboɔ kwa kofoɔ dua gawo filling say han no na ɛbɛn yɛn ana afei ɔhwim sukuu Johnson agya ne nsa nifa so okay ɔhema asopiti.
Ɔfa Gabriel fa kakra fa sɔ so ɛ na nyɛ yi mema mo bye bye. Wonim sɛ ade bi yɛ ngɔngɔn wɔ asase wei so nansa yi. Ɛdeɛn a? Adeɛ baako a ɛyɛ me awerɛhoɔ pa ara wɔ asase wei so seesei ne mmaa nso a wɔn complaini sɛ sɛbe wɔn agyapadeɛ awu. Mmaa.
Very good.
Wɔn nni atenka.
Wɔn nni atenka.
Broni kasa mu no yɛfrɛ saa yareɛ no sɛ frigidity. Very good. Atenka wɔn nni bi. Me hmm. nkwala bere mu no na wobɛte a yɛsɛ bɛrima ɛna ne bɛrima awu. Hmm. Ɛno koraa ɛwɔ mu a baako bi hmm. ne yɛka de sie. But sesei deɛ across barrier na atransfer aba mmaa no so. Yɛn bisa sɛ ɛdeɛn adeɛ paa na ɛde saa adeɛ no yɛ dɛn ɛɛba? But do you know something, ɛmerɛ a na me ne obi redi nkɔmmɔ, patient bi bisaa me question bi sɛ, ah, mesrɛ wo o, adɛn nti na ahahanduro yɛ nni sɛ sɛ yɛn too sa a, yareɛ baako pɛ na ɛsa? Mɛtumi sa yareɛ bebree. Na mekyerɛ no sɛ very good.
Thank you. Meka kyerɛɛ girl no sɛ, hwɛ, wonim, tena ase na dwene, woyɛ Kristoni. Hwan na ɛbɔɔ hanhan nnuro? Ɔse Nyankopɔn. Hwan na ɛbɔɔ artificial medicine? Ɔno se nnipa. Ɛna mekyerɛ sɛ onipa ne Nyankopɔn no, hwan na ɛwɔ nimdeɛ a ɔbɛtumi de nneɛma bebree ahyɛ n'annuro mu a ɛbɛtumi ayɛ adwuma atoa so? Sɛdeɛ Onyankopɔn teɛ no, saa na ne nsa ano adwuma yɛ dɛn? Ɛteɛ. Nti ne nsa ano adwuma describe no. Frigidity yɛ mmaayɛ adeɛ paa. Young girls a ɛba nyina dodoɔ no ara wɔ saa yɛ adeɛ.
Yes, I'm telling you. Twenty years girl na ɔnni atenka. I'm telling you. Ɔnni hwee. Wɔ w'atenka.
Wahu o but could you imagine this saa sensitive plant yi a yɛka ho asɛm no twi yɛse yɛfrɛ no sɛ sɛbi aberewa katawtwe borɔfo kasa mu no ɔmo to ne di sensitive plant ne din no no o ɛna science foɔ nso to ne din sɛ mimosa pudica Hmm? Because ekita plant ɛfrɛ eh, sɛ chemical bi wɔ mu a yɛfrɛ no mimosan. Hmm. A ah, saa mimosan no ɛna ma plant no nya atenka. Hmm. Wo sɛ plant mu nyinaa no ɛna ekita atenka paa. Mm-hmm. Very good. Sɛ wode wo ka na amoa. Ɔwɔ feelings paa. Study saa plant no.
Time bi a owia bɛ pie no na bie. Ba sɛ ewia no ɛɛkɔ ne sɛ onyini tɔ a na aka amoa. Ɛmɔ nyame ho wɔn. Very good. Wonim wɛnkyerɛ role I play wɔ nipa ho. Ɔbaa a sɛbi ɔpɛ mmarima bebree na ɔbɔ adwaman paa no, casual sex workers no. Wahu? Sɛ wopɛ sɛ woma ogyae saa adwaman no bɔ a, anaasɛ wo yere fa wo akyi more na ɔtaa pɛ mmarima bebree a, na sɛ wopɛ sɛ ogyae a, saa plant no yɛ use. Wahu? Wotumi study the sensitive part of the vagina, clitoris no, na wode aduro no yɛ ɔde adi ka ho na wode aka no, obegyae. ɛbɛ reduce saa adeɛ no. Ɛna saa ɔbaa no ara nso nni feelings for sex a, yɛsan de saa plant no asan yɛ adwuma. Ɛma no nya feelings. Imagine this.
So wɔn sɛ na ade nti. Aduro baako no ara o. Aduro baako no ara o.
This should show you tumi a ɛwɔ Nyankopɔn mu. Wɔn sɛ ɔbaa so ɔda ate a ɔni atenka anamboa. Very good. Sa nti na saa plant no kyerɛ wo biribi sɛ sɛ aduro onwunu a ɛyɛ time a yɛde da. Ɔde da. Ɔka moa.
Ɛduru day time a na wabie that is how the whole plant is. Ɛna plant no san yɛ adwuma wɔ brain no so. Mm-hmm. Adwene no o. Mm-hmm. Wọ́n sẹ́ o pẹ̀ the sensitive part of the body a adwene no na ẹ first. Sure. Mm-hmm. Very good. Ẹ yẹ adwuma wọ hɔ paa. Plant no ẹ boa ẹ ma nipa adwene ẹ si kwan mu. Nkwadaa no wɔn ni very good. Wɔn adwene nhyɛ da nyɛ adwuma. Wɔntumi nni academic yɛ fɛn sɛ ɛɛm intelligence no. Mhm. Yɛtumi yi so ɛno ɛde ma. Nso mo de nneɛma frafra. Very good.
Ɛma n'adwene mu bie. Mama thank you.
Yeah. Ebi wobɛkyerɛ no adeɛ saa. Mm-hmm. Kofi wa mo mo. Ah. Ɛyɛ a na ɛnyɛ nkora na na meka asɛm bi sɛ awofoɔ no bi ha nkora no bi. Papaapa. Hunu sɛ woyɛ bɛrima.
Mm. Wowɔ syphilis, woyɛ ɔbaa, wowɔ diabetes, ɛna woato nkosua. Hu sɛ ɛyɛ deɛ yi a wo DNA no ebi bɛkɔ akora no ho. Nti saa yareɛ no a wowɔ no definitely akora no bɛnya kakra. Papa no nso infection no a ɔwɔ no ɛyɛ dɛn akora no kakra akɔ mu nti na yɛtumi yɛ DNA test no. Na wonim saa adeɛ wei, woawo akora no adɛn nti na wo introduce natural remedy bi Wommɛɛ obi a wonim de bi sɛ Grace Gift fɔ na wɔnkyerɛ wo sɛ ebia noanoa nya nya kakra na akora ne no nom sɛnea ɛbɛyɛ a saa yareɛ no ɔnyin a ɛnyɛ no. Papa ayi n'ani, maame ayi n'ani, ɔno mmom da aduro so ɔrenom na abɔfra no ɛ? Na ɛnna abɔfra no ani refira, ɛyɛ ɔnwanwa. Ɛnna abɔfra no nya labin yie so na diabetes a yɛntee bi da. Ɛnna abɔfra no wɔ toa bie so ɔnya stroke, yɛse ɛyɛ nwanwa. Yareɛ nom no ara na mowɔɔ no. Saa no da me sɛ bɔne mu na me na nyinsɛn me no, ebi no no. Enti yɛnhwɛ nhunu sɛ saa mmere yi a nkwadaa no susua no, yɛmpɛ baabi te sɛ Grace Gift, yɛmfa wɔn mmra na yɛmmoa wɔn sɛnea ɛbɛyɛ a nkwadaa no mmɛ experience yareɛ bi a ɛnsɛ sɛ wɔbɛ experience no. Na first no, mummy, na anifira no, ɛnyɛ fifteen years a Grace Gift pɔw nhyɛ, nanso ɛnnɛ ɛboro a wobɛtumi de aba because yɛwɔ special eye center a yɛacreate wɔ hɔnom a ɛno deɛ ani nko ara na yɛhwɛ. Ɔsɛ sɛ strokefoɔ wɔ wɔn unit wɔ Oshim.

Wobɛba ɔhye mu. Gye sɛ ebia wopɛ sɛ wobɛhwɛ hɔ. Anaa wopɛ sɛ wobɛhwɛ hɔ deɛ a, kwan da hɔ, wobɛtumi abɛhwɛ. Awoɔ no nso deɛ, seesei no yɛpɛ sɛ mmaa no hunu sɛ, olden days no, na mmaa no yɛnkɔ hospital biara o, enti ɛgye awoɔ wɔ Grace Gift o, ɛnneɛma a ɛkɔ so no, amanfoɔ mmra mmɛhyɛ adeɛ kɛkɛ. Yɛde yɛn nananom kwan so no ara na ɛreyɛ adwuma. Nea yɛpɛ sɛ wɔahu ne sɛ, ɔbaa biara nim, ɛtaa ma no take folic acid paa. Nea mmusa sɛ, ahaban green a atwa yɛn ho ahyia no na ɛkuta dɛn? Adeɛ green bia nkwa wɔ mu oni ɛbɛ srɛ sɛ ekuta foric acid eti braneɛ nkyɛw ahama bi ekuta foric acid ɛbɛ boa wo mm. na ɛhyɛ aseɛ yi su na nso hunu sɛ ɛyɛ nyame ɛna ɛbɔ ɔwo nti ɔno ara nso so na ɛbɛma akwan abɛfa so bibi abɛyɛ kama yɛde yɛn nananom nneɛma ɛyɛ adwuma na yɛde nyankopɔn abɔdeɛ mm. nso ɛredi dwuma wɔ grace gift ɛnyɛ bosom ɛnyɛ hwee ɛwɔ sɛ yɛtetew a yɛbɛtetew ɛwɔ sɛ yɛpunu a yɛbɛpunu ɛwo ba ɛwo daa no fɛfɛɛfɛ ma ne nwurawura wo Awurade huraa koraa, ɛyɛ sɛ ɛna nka mebɛdwɛn ne sraw ma ɛdan no nhunahuna sɛ ɛna wei deɛ mehwɛ ho a sika a yɛbɛgye mpo ɛna mehwɛ me se menim o sukuu bi a yɛsii wɔ ha ɛhunahuna koraa afei ɔmo ani baa ɛho so a yɛhunu yɛ no me sɛ ɔmo ɔmpɛ sɛ ɔmo bɛ mu koraa no ɔmo anya kwan mo saa ɔne nyinaa ne sɛ Maame yi se wɔatena ase ahu sɛ sɛ Ghanafoɔ woyɛ adeɛ papa na de ma wɔn a, wɔn nso wɔn kra pɛ. Ɛyɛ wɔn fɛ saa. Na ɛnyɛ dan fɛɛfɛ kwa because adeɛ no bi wɔ hɔ a ɛsi hɔ kwa nso ɛmu no nyɛ ba wei deɛ na ɛho ɛne ne inside nyinaa ɛka se.
Ah, anka ɛne sɛ seesei mentumi nkɔ fie, Na Mummy, mewiem stroke foɔ akɔda no hɔ. nso ahaban no nso so wɔ hɔ. Yɛde Mm, retia na so retia so. ama no awoso ama wahu sɛ biribi wɔ hɔ. Ɛnyɛ bosom. The way a na amanfoɔ si suro no, wobae a ɛmfa hu biara nhyɛ wo mu. Yɛsrɛ bebree, ɛmfa hu nhyɛ wo mu. Na seesei nso deɛ sɔre no, ɛba ntɛm. Ɛna afei nso, Awurade wɔn ase. a wɔmpɛ sɛ wɔnante, wo deɛ wofa aduru a baabi koraa no a, yɛn physiotherapist no deɛ ɔwɔ hɔnom a mmerewafoɔ no, yɛacreate days bi ama wɔn a wɔn nso de bɛsua nanteɛ. Ɛpɛ sɛ nneɛma kɔ ntɛmntɛm. Ɛma amanfoɔ hu sɛ biribi wɔ hɔ, ɛnyɛ bosom.